Yeah? Na wacho nao. Ah, wuondi, bana kurudu koro ino kinyal budi. Bana kurudu. Ha? Paro gimoro.
Ha. Mimi kata ka wan ga jomoko mabila tiya. Hmm. Bana lakini bwana jomoko to pod komedi alamera. Jomoko komedi.
Bwana eh bwana landi ni. Bana ponyo gimoro bwana. Jomoko metiga kuoto. Oh, bana ineno. Nitie joma mon ok kuodh ji nohero. Nitie joma kuoma kikuodho to iwinjo ka mit moro nitiere e iye. Kendo mit mbaka mamit mohingo siasa.
To kata josiasa ji kuodho mara. Eh kata josiasa ji kuodho mara mnade. By the way, donge. Omera. Eh bana kurutu ite riaka bana lakini ti wino ema nyalo challenge ng'ato. Ng'ato ng'eni in ga gi wich moro koth wich moro ng'eni ochwe ng'ama wiye tin kamae. But riek

ni aje manze kiseja kibedo ja jesi pod achiel latin mang'o to an jalweny in manze in manze eh. sana sana ng'ati maluongo ji ni manze an mono noluonga ni bazu iriambo ah, to dong mama ma auso chips eh, mama uso chips ne awinjo ni ade ni en kata ni en kata kimiye pesa mana idhi gi siling apar hmm. tidwaro chips mana siling apar

Wane, mamano nyalo dhi e choo mohingo dhi e beach odiochieng'. E bwana kare mdonge. Mano ineno kendo bwana nikoso jomoko invest ga. Bwana jomoko timo ga pesa gi nani adier? Motamo gi nyiewe ot kanyo. En gi tissue paper. Iriambo.
Ah, to donge winjo ka nyithindo go sik manyo ga buge kanyo, to nyone gi buge go nyithindo ma gidhi go. Iriambo. Ah. to gi gaset ma ginyiewo ma second hand ma gibogo matasgo
awinjo nonyage masomero in gaset misesomo gini chwore no jalang'o gini chwore jalang'o kare jalang'o gini timre nade kare gini emiwinjo ga bwana ya magi jolang'o tv gin joma nigi vituko gin joma nigi vituko ya wanakudu ni bwana eh bwana ni tinda lomoko lakini Mm. kata wan jogi kuodhowaga lakini igirenyise cheche Gihero wuoyo e wiwa by the way. giro wuoyo wiwa to Mm. pok ochunowa Be ok ging'e ng'ama wan. ok ing'e ng'ama wan ing'e ni bwana nitie chieng' moro nichawinjo suru moro ni jogo wacho ni wan wakia kata kiswahili olweli wangeni endio onge chieng' mane wamosi koro kiparo kania ni wan koro chieng' moro ok wanyal bukore twajam kata kodgi gi kiswahili
Lakini nitiere kuonde moko ma kidak e Nairobi ka onyuol. Eh. To wiyi inyalo wil kata gi Kiswahili mane yago dala. Eh bwana, an ing'eni tinde kata ka dhid bwana koso kwan ga Nairobi. An ing'eni kinde ka dhid ale ka fel ka gima an ka wendo. Adier Obama ka be en gani? Obama ka be en Obama Nairobi. ka ber nga kata mana Nairobi bwana. Obama ni be en Nairobi.
To kata Mathare. ka. Kata madhare cha.
Mathare cha be- Iyudo ka kanyo joma uso ni pi Gin joluo. Joluo. Jaduo kama in gi gope. Jaluo.
Nyaka jok makuodhi. Jaluo. Kae to ichako idhi yudo ni manamba be sama Lemo kidhi be idho kidhi to ulemo. gi Tilemo gi dholuo bwana.
Kata sikul ni chieng' moro ka jopuonj mpuonjo gi dholuo.
Eh bwana mano ka dwa dhi overboard bwana kata e Kaso macha blackboard. joka ne samoro macha ne ng'ama timo tuition ne nyathi e ot. Chamarunoti munyathimo Gati dogi yudo gane bwana Nairobi ka ing'e ni nitie nyaka kuonde moko ni kurisi ing'eri gi joluo moko mi chak ing'e nyaka kama udhi riambe gi weche mag siasa kendo mene gi dholuo. Gi dholuo bwana. Yudo kuchokuru e town. Lakini inside time, inside time kurutu. Wambe wachoja wapate. Aling'e ni bwana nadok dala bwana.

tomufutini tindehonge mufuti zindehonge tinde maji wacho sanifu tine nje wacho zengo makata makiyama
teshukuru eshukuru iwijo ni yande bwana lakini sani tojo kisumo weketore ing'eni sengo nego wene mana jo narobi Adoma. iwijo ni koro ng'ato dak nyalenda kacha iwinjo ka seng king'eni wacho gi dholuo to wuok marach ni ani koro kata ka chamo gimoro donge ni mango ah. eh ni bwana koro yini kiwacho ne ngato bwana gino to paro mopogore koro kata ni anya lenda gache kalo tiwacho ni ah, ni kuruti ya kanyo ah mango mama safi ka bwana ngeni ah, kino kwa kuma racho kana kanyo ke no ya mango mama safi ka ro jemo kama mama safi oh love you hotel in hotel donge zang bwana ya lo dibulana ni ni ni eh bwana dema no ne fai na dema eh, na dema

Gin giluonga ni ni jama dong mane kuom mane ng'isi chieng' cha. Koro jama mane Nitie jama moro dong jama nango, jama nango. Inyalo paro jama moro mane chieng' cha iwacho ni en ga friend ni cha. Eh. Jama mama ni wacho ni en ga jama ni cha. Na se. Obokore no luonga ni jama nango. Yani koro owe ni pacha tin. Owe ni ni mbasi.
Na jam kode ma bwana gurudu an bwana.

Dhani ni jiyo pamo. Ah, Donge en eh, jalweny. Yesu sikul hane ojakwath. Bwana dier bwana To ere ng'oyo kaka sikul to tikondo jakwath? ji ni sikul ber. To Daudi giri ne gin mana jokwath to joma otimo maber e weche Nyasaye. Bwana kusu wawedu bedo jokwath. Ah, To Solomon to ok ema winyo ni odhi sikul. Niwinjo kaka ngimane nokethore. Niwinjo koduogo kendo mon moko duogo ole. Ing'e ni sikul rach mi kendo mon mang'eny.

to kwanyo apaye beno idhi wit kucha nyithindo biro gajorego